Цыппӕрӕм сӕр Уӕдӕ ӕз, Хицауы сӕраппонд ӕхст курын сымахӕй, цӕмӕй уӕ цард уа, Хуыцау уӕ цӕмӕ ӕрхуыдта, уый аккаг. Иудадзыг ут сӕрныллӕг, ӕвӕлмас, фӕразон, иу иннӕйы уарзӕт йӕ хъуагдзинӕдтӕм ын нӕ кӕсгӕйӕ. Уӕхи хъарут Хуыцауы уд уын цы иудзинад дӕтты, уый бахъахъхъӕныныл. удфидыд ӕмӕ кӕрӕдзиимӕ ӕнӕфӕхицӕнгӕнгӕ баст. Сымах иумӕ иу буары стут. Хайджын стут иу удӕй, ис уын иумӕйаг зӕрдӕдарын. Хуыцау уын ӕй радта, куы уӕ ӕрхуыдта, уӕд. Ис уын иу хицау, иу уырнындзинад, иу аргъуыд, иу Хуыцау, не ппӕты фыд. Ӕппӕтыл дӕр цӕуы йӕ бар, йӕхи ӕвдисы алкӕйы фӕрцы дӕр ӕмӕ цӕры алкӕйы зӕрдӕйы дӕр. Махӕй алкӕмӕн дӕр хорзӕх лӕвӕрд у, Чырыстийы кӕмӕн цас бафӕндыд, уыйас. Сыгъдӕг Фыст уымӕ гӕсгӕ зӕгъы: «Ссыд уӕлӕмӕ, райста уацары, адӕмӕн радта хорзӕх». Ссыд уӕлӕмӕ та уӕд цы амоны, кӕд раздӕр дӕлдзӕхмӕ кӕй ныццыд, уый нӕ амоны уӕд. чи ныццыд, ӕппӕт уӕлӕрвтӕй уӕлдӕр дӕр уый ссыди, цӕмӕй паддзахиуӕг кӕна дун-дунейӕн. Уый иуты сӕвӕрдта апостолтӕй, иннӕты пехуымпартӕй, аннӕты фарны уац хъусынгӕнджытӕй, кӕй та фыййӕуттӕ ӕмӕ ахуыргӕнджытӕй, цӕмӕй цӕттӕ кӕной сыгъдӕджыты, кусой Хуыцауӕн ӕмӕ рӕза Чырыстийы буар, цалынмӕ не ппӕт дӕр ӕрцӕуӕм уымӕ ӕмӕ уӕм ӕмуд нӕ уырнындзинады Базонӕм Хуыцауы Фырты алцӕмӕй дӕр Чырыстийау ӕххӕст куыд уӕм, афтӕ. Ӕмӕ ма уал уӕм алы ахуырӕдтӕ, уылӕнтау кӕмӕй хъазынц ӕмӕ дымгӕйау кӕй хӕссынц, ахӕм сабитӕ. Сайын ма бакомӕм афӕливынмӕ дӕсны хинӕйдзӕгтӕн, фӕлӕ зӕрдиаг уӕм ӕцӕгад ӕмӕ уарзтыл, Алцӕмӕй дӕр суӕм Чырыстийы хуызӕн ӕмӕ баиу уӕм йемӕ, буары сӕримӕ. Буарӕн ӕппӕт дӕр уый дӕтты. Буар кӕрӕдзийыл ӕнгом хӕцы йе ппӕт нуӕртты фӕрцы, йӕ алы уӕнг дӕр кӕны йӕхи куыст, ӕмӕ афтӕмӕй буар ӕгасӕй дӕр рӕзы, арӕзт цӕуы уарзондзинады фӕрцы. Уымӕ гӕсгӕ уын зӕгъын, ӕмӕ уын Хицауы номӕй фӕдзӕхсын, цӕмӕй мауал цӕрат, муртаттӕ сӕ рӕузонды аххосӕй куыд цӕрынц, афтӕ. Уыдонӕн сӕ зонд аныгъуылд талынджы, ӕнӕфенд ӕмӕ дурзӕрдӕ кӕй сты, уый аххосӕй ӕнӕхай фесты, Хуыцау цы цард дӕтты, уымӕй. Ныййих сты сӕ зӕрдӕтӕ, уымӕ гӕсгӕ бафтыдысты ӕлгъаг хъуыддӕгты ӕмӕ сын чъизи митӕй ӕфсис нал и. Сымах та Чырыстийы афтӕ нӕ базыдтат, ӕмӕ ахӕм цардӕй цӕрат. Уымӕн ӕмӕ сымах фехъуыстат Йесойы тыххӕй, цы ӕцӕг адӕм ис, ууыл сахуыр стут, цӕмӕй мауал цӕрат, уӕ чъизи мондӕгтӕ уӕ куы сайдтой ӕмӕ уӕ раууатмӕ куы тардтой раздӕр уыцы цардӕй, Сног уат уд ӕмӕ зондӕй, ӕмӕ суат, Хуыцауы хуызӕн кӕй сфӕлдыстӕуыд, ӕцӕгадмӕ гӕсгӕ рӕстӕй ӕмӕ сыгъдӕгӕй чи цӕры, ахӕм ног адӕймӕгтӕ. Уӕдӕ мауал дзурут мӕнгтӕ. Алчидӕр хионӕн дзурӕд, ӕцӕг цы у, уый, уымӕн ӕмӕ мах иу буары уӕнгтӕ стӕм. Куы смӕсты вӕййут, уӕд-иу тӕригъӕды ма бафтут. Дӕ мастӕй фервӕз, цалынмӕ хур нӕ аныгуылд уӕдмӕ, ӕмӕ хӕйрӕджы ӕмгӕрон ма уадзут. Чи давта, уый мауал давӕд, фӕлтау кусӕд, кӕнӕд пайдайаг хъуыддӕгтӕ йӕхи къухтӕй, ӕмӕ йӕм уа, хъуаг чи ӕййафы, уымӕ фӕкӕсыны фаг дӕр. Ӕнӕуаг ныхас ӕппындӕр ма схауӕт уӕ дзыхӕй, фӕлӕ адӕймагӕн йӕ хъуаджы чи феххуыс уыдзӕн, ӕмӕ йӕ чи сфидар кӕндзӕн ӕрмӕстдӕр ахӕм хорз ныхӕстӕ, чи сӕ фехъуса, уыдонӕн хорзӕхӕн куыд уой, афтӕ. Хуыцау уӕ кӕй ссӕрибар кӕндзӕн, уый равдисынӕн уал уын бахай кодта йӕ сыгъдӕг удӕй, ӕмӕ уыцы уды хъыджы ма цӕут. Бынтондӕр ныууадзут мӕсты ӕмӕ знӕт, хъӕр хъӕлӕба, фыдгой алы ӕндӕр фыдӕх. Цӕрут хӕларӕй, кӕрӕдзийы зын уӕм хъарӕт, Хуыцау уын Чырыстийы фӕрцы куыд ныббарста, афтӕ хатыр кӕнут кӕрӕдзийӕн.